Daanfaani zuɣu din chaɣ n kana kpɛ maa, n kɔŋla m ma pira. Naawuni zom o nam bɔɣu. Ami.
Nyam ni teei m ma piri kum maa ka n suhu saɣim shɛm. Ka ya! M ma piri maa, o daa mali zaɣa zaŋ ti daŋ maa. Oh! O daa mali kpaŋ maŋ ti daŋ maa. M ma piri maa ŋuni n-nyɛ ŋun sani Ɛbɔni. N suhu malila zuliya shɛli ni n zaŋ so Adua too. ka bɔri ni salo ŋɔ maa zaa yi sɔŋ ma i ni dini ku nyɛla Amen ka n fabili biɛla laa zuliya maa nti ka ti nyɛ nyaa Naawuni ni yɛn zooi nam bɔɣu shɛm Gbenchele Eaguru Ebony Atankere na sɔŋ balaŋ gbanjango Ebony sa malaika mountain king Ebony nariraŋ Ee zaa ti zaa ti zani maa you see a nya ya. Zuŋɔ Ankara ka ti be maa. Ninvuɣ maŋ a lihi aʒianima, alahazinima, ministanim be tooni maa, bɛ suhir a pam ti je shiri. Man ŋuna m-biɛhigi ni n-je shiri. Zachi, n suhir a pam n-je shiri duu ŋɔ ni. Nɔ a ŋma ʒiri a ni yi. Nɔ n-je ʒiri ma.
Abba, Zachi ŋun mali kurigu tiiŋa buɣa n-yɛn ŋma ʒiri dii. Tɔ!
Di niŋla daliri ka yɛtɔɣ shɛli m biɛli paɣa n-yɛn dɔɣi ka ti chaŋ ashibiti ni. To,
a, n ku wumla dɔɣim duu maa. M paɣ taba zomya li, zomya li, di nyaɣisi m pɔra. Fitiina n-galisi di puuni. Wai, nyaɣisim maa ŋuna zaɣ bili n-nyɛ li. Man bɔhim ma ka wula ka a yɛn dɔɣi ka gom mali naŋgban la? Ka a yi dan daŋ ba a ka a biɛm yɔri vuri la? Ŋuni o niŋ ma lala ka mɔɣisi zuɣu biɛ yiŋa? O niŋ ma la An chaŋ shɛm maa ʒiri ka a paya ŋma maa No, bɔ a yɛn ŋma No, no, solo tiivi ni yɛtɔɣa n chɛ shiri duu ŋɔ ni Ban solo n chɛ shiri ninvuɣu suma be kpɛ pam ni ninsali ŋma ʒiri Zaŋ tɔɣi Bɔ a yɛn ŋma ʒiri dii To zaŋ tɔɣi Di niŋla daliri ka n yi kpɛri la n so chɛɣu n ŋubiri waache asiba ashi asiba mahili kam O chɛmi ka n ŋubi waache maa ka waache maa mali shito suŋ k'o lan chaɣi nyu kom mahi suŋ ŋɔ tili ah, dan shɛli kamani yoli ya o ya yitarila ya nabi yo n kuma ya nyɛ waa chɛni eh, shitɔ suŋ ya ka kom mahili ŋɔ maa o ni yo dala firiji maa yɔɣu ŋun ya ni ŋɔ ai zaachi a yɛla kurilaro maa mi ka n tumdila muchiri Mɛ yɛn ni ŋɔ ayi tɔ ni tum ni muchiri maa yi ko n chaŋ bɔrila vɔlti ki chaŋ ti taɣi pɔmpi noli a yi chaŋ ka n gbaai vi kpii n baa yi ka zaŋ soyisi bi folinsi ni ban mi ti bihi ka tariga di pun chiili a ni o daa ku yɛli ma la nab ka kuɣa luusi gbaai ma n daa ku ʒimi ka n tiba kabisira na o zom ti na n bɔɣu di tu ni ti yɛli tabi naawuni zuɣu. Nɔ n pun yɛlimiya binyɛ shɛŋa n beni a nya program ŋɔ maa ninvuɣu maŋa lihira. n chɛ ʒiri zachi ŋɔ ŋuna ŋma ʒiri ni yiɣisa n ku ŋma ʒiri bɔɣa ya ŋma ʒiri dee zaŋ tuɣi bɔɣa ya ŋma ʒiri dee salo ŋɔ ni shiri ku laɣim viɛnyɛliŋga shɛm ŋɔ maa ka n ŋma ʒiri mari ŋuna n bi niŋ imaani tɔ di niŋla daliri ka n chaŋ tɛɛrɛ ee zachi ka a chaŋ yaa tɛɛrɛ Tiŋ din ka n paai ka naan paai A yi ŋmaligi Spanish La Liga, eh. n sirigi biɛla kirikiri kaŋgalaŋ ka a yɛn paai. So kirinkiriŋ kaŋgalaŋ maa yaɣa bi loori zaanda. Bɛ di loori zaandi la m-hmhim. Ah, okay.
Zaŋ tuɣi. Bɔhim ya ŋma ʒiri deei. No, di bi tu ni a ŋma ʒiri. Bɔhim ya ŋma ʒiri n-deei. i larila maa di ŋmanila i zirisirila n yɛtɔɣa no yɛtɔɣa duu ŋɔ ni ti je ʒiri ami ka lan duu lariti ni n je ʒiri Ɛhɛn, ɛhɛn. Tɔ. Paɣa yɛn ŋma ʒiri ka di pahima sagani tv
alikauli ka ti palindili insha allahu ni zuŋɔ yuŋ ŋɔ ti bela ashaama ankara Queens Hotel di zuɣu luɣuli kam ka a be ban be Techima ban be Sunyani ban be Takoradi ban be silimin tiŋsi ka lihira insha Allahu ka so yan yɛla ni pumpɔŋɔ a yi bɔri ni a niŋ dabiligu ka di mali alibarika shee Sagani TV shee ka a bo Sagani TV n yan niŋ dabiligu maa ka dunia yili luɣuli kam ka di chaŋ ti kpe ti ku niŋ sintili ka toya kumgari a lero Zaachi n yaba. Zaachi n yaba.
Zaachi n chɛ ʒiri yɛtɔɣa duu ŋɔ ni. Bɔɣa yɛn ŋma ʒiri ti.
A yi niŋ ni ŋɔ maa di ŋmanila di ŋmanila o kama o ni yɛri shɛm maa di ŋmanila o gba bilivim ni ŋmarila ʒiri ni ku paai na yɔŋɔ sɔhi la ka n laɣi paɣisaribila kuriya ni ŋɔ n ja ŋahiba a nyina nyɔmi ka n ku ŋmaligi baalim kana ti ʒini kpɛŋ ŋɔ ka noonbil so kana ti tam li tia ŋɔ zuɣu ka di ku nya ka di ku nya eh noonbil maa ŋun kuhigu maa yɛtɔɣa ka di yɛri zaŋ tiri ma.

Naawuni maa o ni ku zuo ka bi lan gbaag o, da yiɣisimi bɔb o mi hal ti yɛn boi ba. O di daa niŋ o alhamdulillah. M biɛli, n daa pun yɛl ya yi ti gbaag n tayuɣ ŋɔ m malila m baatiri kom ka n yɛn niŋ leei o ka o chaŋ ti kpi. Ashee a yi sooi ta ka o ku kpe nti yihina firiji ni n kpaai li niŋ o paɣ kuraaba ni. Bɔntuwa shɛŋa di nyɛla last one maa. o zaŋ la nyɛma ashee a suhi bi saɣam ka yi ŋɔ ŋuni ku baŋ ni pumpɔŋɔ bi yɛn leei la baatiri kom maa ka o ku laɣam o nyiri gbana maa n kuli vooi binshaɣu kam zaa ha eh? ma ti mi ka ninsal mali la gbunkpula dibaayi ka o niŋli ka di nyɛ ŋun kpalim mali la gbunkpuli gaŋa ka bɛ na o n'o ka nyirifa ŋɔ ŋun su ŋun su soba ŋun ta ni ŋɔ hali ka naawun zuɣu naawun na ʒini namsa ka o ka nyirifa o mali nyirifɔɣu ni baŋ ni yɛn niŋ shɛm ka o nyirifɔɣu maa yi polo anab ka ku bo kɛndiri n dabili n zaŋli sirigi n zo maa nyirifɔ tɔbu maa zuɣu nab ka di yaai ka bi gba zaŋ bo tɔbu ŋɔ tim di niŋdi wula ŋmahinda ka di ku bɛ kirk bi ti zaŋla bi nuu ŋmɛli chɔri gbuu anabi ka di pɔmpi biɛla niŋ din shiri maagi o saɣangini maa ka ŋun bilifu ni kaai baatiri kom bala ka bi daa ro niŋo chɛm ti kpiya chɛm ti kpi anabi bi daag o baa yaɣa ka palli ŋo ha O yɛn labimina ni ŋɔ hmm, yɛri wa yi bi mi n yɛtɔɣa n yɛn labimina n ti kpi sambani ŋɔ ni ka bi ku baŋ ya ni yi niŋ kuma alabila ka o daa niŋ tila n gbɛ yili maa ni n ba n ku da chɛmsi eight bundles n zaŋ suŋ o goro lɔŋ ni ashe ti yiŋ jɛŋgbarisi niŋ alliance n ŋubi chɛmsi maa zaa masa pɔhim yɛn ŋma shiri ti ka baa ŋun lee boli ma wai zaa chi jɛŋgbara ŋɔ a pun pɔhi bɛ yɛn kpɛla yɔɣu maa chaɣi ti bo soli kuba ka jɛŋgbari lɔɣu maa di daagi m baa geeti ka di zaŋ o zuɣu vɔbisi na ni ŋɔ nyini zaa chi ka a baaba yɛli ni wula maya masa jɛŋgbari gan jɛviri naawuni zuɣu a baaba yɛn ni kum ti bo don pɔn naawuni yi tira yi tiibu ŋubi yi yili ŋɔ dikpuna ŋɔ zaa sheege Maya man bile n chaŋ ti dali gban lihiri di ti ʒiya yɛtɔɣa shɛli naan zom ti nan bɔɣu sarati shɛli n niŋ nyam ni chɛli ka ninyi ti shɛm ashee sarati n tooi niŋ ka ninsali kpi ka biɛrim lan paagu ka o lan nihi loori n ku dum ba maa nyɔɣu n ku dum biɛrili ka ti ku maneju n yɛn zaŋ o doli pali karili kamaa moto wee ŋɔ ni be shɛm ŋɔ ashe niger loori o ʒila simiti 19000 bucks n niŋli 8000 dama i sɔra ka nimaani wumma saa shɛli tin zaŋ kum maa tamna palli maa zuɣu naba ashe bini ŋɔ maa niger polo loori n bala ka o yihi o zuɣu na n-yɛli ti mɔhili ashe ti ka siɣiri kpɛm o wumla mɔhili ah ma ku nyɛla drafu maa ni niŋla bɔm bɔm di saa ti zaŋ kum maa ku kana bimpiɛlli maa dede ka drafu maa di yihi o zuɣu ni ŋɔ yaahoohe yaahoohe

Kum binliŋ maa piligi ka kum maa di yina ni ŋɔ o loori na di nɔ ŋmɛri nɛri ŋɔ piila pam ni loori nɔ ŋmɛ o ana ti tiɛ nyɛ palli maa yaɣali ka o chaŋ ti dɔni ka tiri alan kpuɣi o yaha mɛ ŋɔri ŋuna jɛjɛ n bala di niŋla daliri ka sista so kwe ni o puɣi naaw ni tiri yes niŋ bɛns kɔm 3 years ni ŋɔ hmm, mani 3 years m be n sikom yaa m be n paɣa m pant n ko n cham ka di zaa kibrim annabi o yuma ayi ni daba ata kan zo so nyu zuma ni nyo ka kana ti miro ka niŋdi ŋɔ oi sista nabi n chɛ ka a yɛtɔɣa pam ka pɔhigi shɛli nyo diri a gari koaligu ŋɔ ko ee ʒiɛɣu ka di nyo ka o nyaa ka ta ni ŋɔ oi sista n di chɛ ka paɣa maa kaliŋ maa kaliŋ kpɛŋ nyɛli ŋun ta ni ŋɔ

a nab ka sista yihi o naba ka chɛ paanti maa ka paanti maa ku ʒiya niŋdi ŋɔ di leela kurigu paanti maa to wumma a ʒiya so n da buwa mi mi eh, ŋɔ polo buhi maa bu bu kara nyɛba bo a yɛn ŋmashiri ti n yɛba dagbana lali la bu kara maa a na bu maa ŋɔ ni ku paana ti fɔŋ ni nab ko kpali n yɛri dagbanli n dola duu ka bu ŋɔ kari bunyɛŋ na n dundoli ni ma ku ni ŋɔ kamani yoogi n gɛti ka yɛ ka wula ba ŋɔ ni ŋɔ zaaki yi ti kɔn nyɛm maŋa laɣa ka di niŋdi ma ana bu maa yɛli ma shɛŋa ma to zaŋ yi kpaŋa a yɛn nyaa maŋa ka kpɛ ka a yɛn nyaa maŋa na zom ti na bɔ i lari la maa di ŋmanila toolii ka n tira I lala ti ŋmanila ŋmari la ʒiri dagbana a lalimi yaɣa ʒiri ŋmabu a chaŋ la a deei yili a diɛmbu maa n chaŋ bi yaa ni a diɛmbu bɛ palli yaɣali ŋɔ ha ka ŋun lee bɔri ni o baa yaɣa palli maa ka o diɛmbu yo niŋ o zani maa na ni yaɣana ŋgbari punkun nam maa a ku zaya maa mi ti doo bɔri ni kama o diɛmbu bilivo pam kɔritani ŋɔ a ban diɛmba ni baa yaɣana o kɔm baa yaɣa nabu ka Niger loori gbaai piigo nimaani. n ku ŋmɛ ŋmaa gbali ŋɔ n ku yihi napɔnchee maa n chaŋ ti sɔŋ ka maa dikpuni ŋɔ ha ka n so maa di vaisi palli maa zuɣu n di yɛli o diɛmbu maa ni ŋɔ n pɔ naan diɛmba loori maa pirigila namda shɛm anabi namda ka o pirigi shɛm maa pɔ naai loori ni pirigi a namda ka ti ʒim ni ka zaŋla moto pii na ti kpuɣi o ŋmaligi bari ŋɔ a pirigim kani afa ŋɔ mi n chaŋ o deei yili n ti ʒiya ka bibili ku kpuɣi karante n ku zaŋ karante maa na o chɛndi daa bi yiho n ku nɔ daŋa daŋa na n ti ku bibigi bia maa na kɔ kɔ ka bi yɛn niŋ o deemiya suu maa ŋun tooi daa ŋu ka o maŋ tahi niŋ o chɛli o bi diɛmdigu ŋun o na fiilirim maa ashee o suhu piimi zaa o tiri yaba niŋ o tɔ n diɛmba di ŋ- o ni daa yɛn yɛli dira ni ŋum kama ni tam kumsi la ni ŋɔ n diɛmba di ŋuna ni kuli na o yi kɔli di nyɛ shɛli kam ni labina o yiɣisimi yira ka bia maa yi lan kpuɣi karante maa n dii darisiri dolo ŋɔ ni ŋɔ niŋ mistake n ŋmɛ a ŋmɛri shɛli ka di baŋ ni daan duuri wɔbili nya ana bia maa ŋun dii lan zaŋ suu maa labiri yaha Naa zɔbtina n bɔɔ to wum ma in lari shɛm maa di ŋmanila tooli ka n tira ni mɔhi tɔɣa n bala bɔn yɛn ŋma ʒiri ti in yɛrila ka in lari maa di ŋmanila ʒiri ka n ŋmara a fa so n ku yɛli o po na ni o yɛn bili- ni o yɛn chɛmi ka naawuni bilifu ni kama sunda pali n yuŋ ka zaŋ a du kuriga n ku chaɣi bi duɣa a du kuriga bi daa bi tooli ka zaŋ gaali kuriga dibaayi n miɣisi laa duwa maa ni ka o niŋ o yɛn zaŋli mi lo noli yɛn zaŋli mi n gbaai noli ka naawuni biri vɛ ni naa binshaɣu kam yɛtɔɣa saɣala maa tam o bi daŋ yiɣisibu o ku dirila saɣala maa o ti ko n kɔri saa duwa maa naai Ti lo noli ti mimi kama zaŋ chaŋ kuriga ayi polo ka a yɛn yɛri kama kpatin dariŋa ka o ŋmanila wɔbiga. 8:30 ka ŋun pun lihiri kpatin dariŋa ka o ŋmanila gbuɣinli. Ashi Larabawa nim yɛn tila bi jiŋli maa ni fi sabiilillahi ka bi ti ba eh, dobino. Kpalan pihi nahi naawɔi bee ni bɛ ŋub miri zaa, ni larigib saha ni bɛ zaŋ di zaa ŋubi, ka tom ti ba shichiri kpalansi apɔin ni bɛ zaŋ li miɣisi kɔ biɛlim. Ka n zaŋ o mɛnɛji noli ŋɔ kana ni o ti larigi, o ku paana nti zani. Bɛ jiŋli maa miri a malila ŋun kɔntiri o yirili, ka o dii deei Mike niŋ o shɛhi molimi jiŋli maa. Kai! ŋun zaŋ a duwa lɔnnɔli maa ka o yɛn o mɔɛ jiŋ maa ka n so maa deei Mike maa ka tani ŋɔ oi n pɔn ni afa ara miri n mali maa naan ko yɛn ni mɔli n jiŋli ŋɔ oi o nyuri shɛli din mali ŋɔ n daŋ ti o mɔli jiŋli ŋɔ naa ka di ban zaŋ niŋɔ ala o na bi naaga alawa kubar maa ka ŋun kɔntroli jiŋ maa di tani ŋɔ pip sokam larigi ma nyɛmbi jɛrilim ka n zaŋ mooni jiŋli ka sipaayiri bihi maa ka bihi ŋɔ ban ŋubi dobino ŋɔ hali n ti naan piiri dobino maa ni ŋɔ ni nyaɣi marafa ka toori ko mihigu maa chɛri zuɣusaa ka fura ni ŋɔ saa lurina saa lurina saa lurina la ka bi niŋda ka n zaŋ maa bɔri ni o mooni jiŋli maa ka diri ba fiila o ku bɛmi o tiɛ niŋ niŋ ashar wana muhammad rasulillah hayala

bɔn yɛn ŋma ʒiri dii ti wumma di niŋla ka tari ka mini masa chɛn leele ti pa ti chɛ la leele ka na zani eh, tiinga ti ni zani tiinga ka, ka, ka bi zaŋ kum daadaka palli yina ni ŋɔ eh, masa ti bɔri na zaŋ kum daadaka ŋɔ maa mali ti niŋ gbaɣu ka masa eh, ni di ka problem ka ti kpa kum daadaka maa niŋ loori maa ni ka masa so di yina ni ŋɔ eh, yɛn doli yɛmi chaŋ tibili ka ma sɛ niri ŋɔ ni n kpɛm lɔɣu ni man kpɛla lɔɣu maa ni ka saa ti lurina kaman daaga adaka maa ka yirigi taapooli biɛla n ʒila adaka maa zuɣu ka di ti niŋ ma kaman gom la mɛ nɔ adaka ŋɔ dina bi kpuɣi kum dina bi kpuɣi kum maa chɛɣu n dɔni din ni kaman piligili ka dɔni ka zaŋ binliŋ pili ashee m ma sa zanla kpali o zanla kpali n kpuɣi kubihi puhiri ba 91 paɣa kpɛm so daa be eh, kubihi puhiri maa ni ashee paɣa kpɛm maa O 370 years nyin daa lan ka paɣa kpɛm maa noli ka o kufra niŋ o mpuan naawu zuɣu diraaba ŋɔ a bi mali ti eh? man paɣasarilim ni zaa n je kum yɛtɔɣa zɔb naawu a ni ʒiri kum maa tin googa maa yɛli nti ni a ʒirila kum annabi laa tam kaman yirigi ni ni ne ka piligi adaka ka yihi n gbali zalina la ilaha illallah lihimi loori ni chani jiya dibaa yɔbu ka niriba ku chaɣasira n ku chaɣasira ana bi chaɣasimi hali ka paɣa kpɛm maa kuli la 300 binshaɣu years maa eh, ka o ku loori zuɣusaa kuri shɛŋa din biɛni maa ka o ku yiɣisi tam di zuɣu n ku chɛni ŋɔ o ku chɛni lala kamani yɛlim paɣa an chɛni shɛm maa an lu paɣa kpɛma a ka yaa yaha ŋuni ta zaŋ a daɣam buɣum kpɛma n na bi kpi ka kum yɛri ma yɛtɔɣa anabi ma sani nyɛ o ka o zani n ma sani zaniya ashe o oh, sarati bi viɛla nyɛm ni chɛli ka wachi tuma shɛm ashe buro so lumi na ka o shee ŋɔ fiɛbi kuɣuli tampiŋ o shee maa ni fiɛbi tampiŋ maa shee di tɛn la shee ŋɔ ka ingredients ŋɔ labi nyaanga ka gbuna kana tooni ka o revise maa mi sarati yi na niŋ tulin tulin maa a na bee nyaa deei daŋ bee a bi deei ka o revise ni ni ŋɔ pɔ naawuni zuɣu dansi ka tiri yɛn jɛhi shɛm maa haka naawuni zuɣu pɔ na tiri bi niŋ nimmaa ti naan kabisi Small boy so nimbili faɣimi ka o ku dɔyi tiŋa n-ku sipaayiri buri o o lihi o O lihi o puli ni kana o ti nyɛrila gbina ŋɔ ya ni ŋɔ n biɛli n biɛli sipaa yi maa maŋ viɛn yɛlanga a deei daŋa ka buro naa zaŋ o nuuna ti bibigi o nyɔɣu ni n wɔbisina hali ni kpɛ ŋɔ o tuu gbina maa ŋɔ ya ni ŋɔ oi yɛtɔɣa kara n bala ka lan gbaai nyaanga wɔbisi ka ingredients maa bɛ nyaanga ŋɔ ni ŋmaligi ni ŋɔ n ti zo a biɛli n lee wurim gba a biɛli ŋun sɔrimi naa maa a nabzuɣu ka n yaa ʒiya yɛ chaɣa n nyɛ nyaa niri gbuna yi bɛ o tooni maa mi gbuna yi bɛ nyaangi maa a yɛn ʒini shɛm a nurigili n ŋɔ ʒini mɛ shee n nyɛ n zuɣu ni yɛn ʒini shɛm

ka bi zaŋ o doli zongo ni fansi gadam ni shishee bole mari n daa lee nyɛ problem maa ashe nachimbo ni ku zaŋla ɛɛ eh, yila yila ŋɔ maa yɛtɔɣa hali n ti kpi ka na gbubi di yɛtɔɣa nambɔɣu a nyɛla moto sarati maa mi bipolili kuli di ku nyɛla bɔin bɔin yɛtɔɣa bi yɛra ka ti ku nyɛ sirib sirib ti chɛnim maa anabi tin ku paana fansi gadam ni shishee maa shee n nabi nyɛla ku maani wuɣi o maŋa n di yihi o nuhi ayi Ni ŋɔ all eyes on me. Puo na ban ne all eyes on me ka ti bɔra ti bi bɔri ban kpi dini ala ka daa zɔn barigi to man ba pira n ba piri paɣa n ku mali pua ka o di tahi ni ŋɔ n paɣa ŋɔ puli ŋɔ shee n loli la kabiri dama n na ka shinkaafa liɣiri n ka n ka piɛɣu liɣiri ka shiri kpɛn ti kpuɣi kabiri na n ti lo puli maa ma ti mi ka puli niŋ la chira away ka di niŋ yuma anii ni daba ata ka o yi pa nyɛ binshaɣu kam zaa ka di kana ti di gbaai kabiri maa n larigi larigi o ku larigiri limi ka paɣa maa yɛn niŋ di ŋmanila dɔɣim nɔrima maa chaɣ n kpɛ duu o ku kpɛrimi o ti yɛn yaagi o napɔŋ zali o dundoli ni ŋɔ nabu ka bia maa chaɣasi zani na ka bia maa di chaɣasi zani bia maa ni chaɣasi zani ka ku mihi o ninni lihiri o ma ninni ka o ma di tahi niŋ ŋɔ n bia bilaahi kamina ti moli jiŋli niŋ ti bia maa